Lps closeup thlir tu te chibai vek ule. Pathian thu sawi tur chuan Pathian thu hriat ve deuh mai bakah mahni ngeina a tawn a tawn ve te pawh a ngai awm e. Historian te erawh hi chuan an mahni tawn chauh hi ziak ta sela, khawvelah hian history ropui tak tak hi a awm lo mai thei. Ama rawh chuan mahni tawn kher ni lo, engtin tin a mami sawi chhawn leh khati anga thil thlengte nena han an han hmeh bela Chuti anga inhrilhchhawn zel a lo nih khan thawnthu hlui chu a lo hriat leh theih thin a ni. Keini ang rual hian hmanlai chuan hmanlai chuan ti ve ta zuah zuah ila min nuihzattu an kuh tun awm e. Ama rawh chu Pu Gandhi-a te kha a chanchin kha ama rualpui sawi chu hriat tur a vang khawp ang. Amah erawh chu. Tunlai mitena a chanchin an chhui atanga an ziak ziak a lo awm atanga an han zir chho zel an sawi chhawn leh te kha Pu Gandhi-a chanchin kan hriatna tlangpuite pawh a ni awm e. Hmanlai Aizawl chanchin sawi tur ni taila keini hian sawi tur kan hre hauh lo vang a, ama rawh chu hman deuh Aizawl in ti thei ang. Hman deuh Aizawl kan tih chuan tlemin a hla lutuk lo vang chu maw. Hman deuha kan zawl khawpui leh kan zoram dinhmun Tuntum Close-up-ah hian thlir theih ang. Zema bawk helipat atangin chungmu ianga lengin engtiang tak nge khatih hun laia kan zawl khawpui ruang âwm kan thlir dawn a ni. Hei hi ṭhangkhat lian zet liam tawha lentupui chawi vel kan Zoram khawpui, Aizawl, chu a ni e. Aizawl hi Fitsangli vel asang a awm a nia. Heti hun lai hi chuan bus-u inkal pawhna hmanrua ber a ni ri awm e. Vawiinaa hetiang anga awm tur hian khati hun lai atang tawh khan hunin a herhpui zel chu a ni. Khawlai ila thawl viau a traffic police tan pawh Lu ti hai tu ala vang khawp mai. Bazar erawh a lun ve fu tawh a, chawhmeh man pawh ala ziawm khawp anga zawng tra chu a langsar pawl tak a ni. Khati hun laiah khan phul lem a la awm lo a, jersey pawh a hau tak lo, kawr ha leh ha lo khan inthliar dan a ni mai a, sipai Lamuala erawh inkhel entu an thahnem thei khawp. Inchei pawh kha khel lova awm thin anih kha. Inbawhbeh tuma patling inveh thiak thiak mai chu thil hmuhnawm tak zawng ani ve chiang.

Tun hma kha chuan Assam state a district pakhat kan ni ve mai a, mahse tawng hnam nunphung leh thil dangah Assamese te nen kan hran em avangin mahnia inrel hran chu thil tul tak a ni. Tichuan January ni sawmhnih pakhat sanghazakuaa sawm sarih pahniha chuan Mizoram Union Territory chu lo piang ta a. Khatih hun lai Durtlang lei tanah motor lian pawh a leng tawk tawk a nih kha. Chu chu Aizawl kawt chhuah awm chhun a ni. Durtlang kham atanga han thlir thlak chuan Zawl khawpui chu a lo pharh duai mai a. Veng chhung kawng hrang hrang te pawh metal a la awm bar lo tih a hmuh theih ang. Kawngpui chu a la thawlin traffic jam tih vel an la hmel hriat ve lo. Bazar bungkawn phei erawh chuan dawr a tam ṭan tawh hle a. Hla phuahtuin Mizo kan ni kan hmel a ṭha a lo tih hi chu a thlirtu mit aṭangin a nih a rinawm. khati hun laia incheina leh vawiina kan thuam chu in ang lo tak a ni ang emo leh korean suak an la awm ve reng reng lo thingrem zai thei leh radio park ah chanchinbu tlem azawng chu media awm chhun a ni mai awm e. Khaw tam takah chuan nun leh khaw sak a intluk tlang a thenawm te ching al leh sawm in ban tawn dawr dawrin gate lian pui pui leh doorbell tih vel a la awm lova. Rethei leh hausa kar pawh a zau lutuk awm lo ve. Ziaktuten an tar lan dan chuan kan pi leh pu te chu Burma ram a awm an ni a, kum eng emaw lai khan ṭanpui nasa tak mai a tla a, ram ṭha zawk beiseiin India ramah an rawn lut thla ta a ni. Ei tur a vang em em mai a, ram hnuaia thing leh thei rah te chu intunlun nan an hmang lo thei lo a ni. Pi leh Pu te atangin Mizo te hian kan ram neih chhun hi chhuan sawmhnih bawr vel zet chu kan lo luah ta. Tawngkam danga sawi chuan kum za thum vel lai Mizo te hian kan ram hi kan luah tawh a ni. Concrete in lian pui pui leh room AC tih vel chu an lungkham hauh lo vang a. A bang dap a chung dîm main mahsela, rawk leh suam a ni ve ngai lo. Thalai leh hnathawk thei te chuan feh chhuak a, tar chak vak tawh lo ten nau an lo awm ṭhin a nih kha. An nunah chapona leh elrelna a awm lo va, sem sem dam dam, ei bil thi thi an ti zawk ṭhin. Khatih hun laia kan ram hruaitute khan khatiang lo deuh khan kan ram hi lo enkawl ta se, tun ang hi kan ni angem? Nge tun dinhmun hi kan pha lo angem? Nge ai hian kan changkang zawk ang? Chung zawnate chu politician hotena tun thleng pawha an la sawi zui leh chutiang zawk tur chu lo ni ta se tia an la sawi an la sawi fo te pawh a ni. Engpawh ni se changkanna tel lovin hmasawnna hi a awm thei angem le? A mi chenga te changkang lovin a ram chauh ah hian hma a sawn thei angem le? Chungte chu ngaihtuahna lian tak awm thei a nia. Finna tel lovin mihring a changkang thei reng reng lo tih erawh chu thil chiang sa a nia. A mi chenga te changkang hauh lovin a ram kha a main a changkang thei hauh lo tih te pawh thil chiang sa chu mi chhana chu a ni awm e. Chung hma sawnna kan han ti te leh changkana kan han ti te chuan dikna hi a ken tel lo erawh chuan, Thil a pawi zo thin a nia. Third World Country an ti a, kan hrianga khawvelah chuan ram rethei ho zing thenkhatah chuan mi hausa an hausa ngam tawh lo va, an rama rethei leh hausa kar a zau em em mai a. Mercedes kar velin khawlaia han tlan ta se la, mi rethei thenkhat chuan tomato tawihten an lo vawm tawh mai thin a ni. Chutiang tak chuan mi hausa an hausa ngam tawh lo a, an rama an sum neih te chhe brelin ram danga chherel dan tur te an zawng a nia. Chutiang khawp chuan hausakna khan awmzia a neih lohna ram te pawh hi khawvelah hian a awm a ni. Zofa tih hian hma kan sawn tih chu phat rual a ni hauh lovang. Kan kawngpui dung han thlir ila, a chunga motor zozai han thlir ta ila, Jeep tawng lampang tawh a hma darthlalang thlawk vu mai, khatianga han chuang vel te pawh kha hmuh tur an tam tawh lo a ni tunah chuan heng atanga ringawt pawh hian kan hma sawnna chu phat theih hauh chu a ni lovang. Amarawh chu pawimawh ber chu hetianga hma kan sawn chhoh zelnah hian dikna nena hma sawnna a pawimawh a ni. Dikna a tel loh chuan a tawpah hma sawnna hian chhiatna a thlen thei a, changkang deuh deuha thihna a thlen thei thlir zel ang. Pi pu chhuah tlang hlui a mawi mang e. Khati hun lai khan Uma tui chawi hmuh tur an la tam viau mai a, chutih rualin bucket leh baltin hman an ching chho mek bawk. Se hran sa hrang lu a tlar bawk e. Hlanlai siamtu. Sang Zakua Sawmriat paruk February ni sawmhniah state puitlingin kan lo ni chho ve ta a. UT nih lai ai ngawt chuan mimal tin ei bar zawn kawngah leh hmasawtna lama ke pen turin mawhphurhna pawh a sang ta kan ti thei ang. Khawtinin an khawhmasawtna tur atan sorkar ringawt lovin thahsehna tul pawhin an hreh ngai hauh lo a ni. Zuatin an hlim vang khawpui an lawn Tlai ni nem duai len kawl thiang ka. Pi punun dan tam tak kha chu thawnthu ang mai a lo ni tan ta. Zonun mawi kan tih pawh zir thar ngai khawpin tunlaiin a inmin zem a. Kawngkhar tha taka kalh loh chuan reilo te pawh in kan chhuahsan ngam ta lo. Khawvel changkan na in a ken tel ve pakhat a lawm ti thin mah ila, pi pu nun mawi leh chin dan i hlam chhiah zel lo te ang. Mualzawl ah Solakia lam in lam an thai a, he lam hi a bul lam ah chuan, Pasal tha te lawmna lam a ni awm e. Pasal tha hlawhtling te chu a laiah an dinhual a, an mahni lawm nan hetiang hian an lam hual thin, an ti. Tunlaia Solakia kan tih nen chuan tlem chuan a dang deuh maithei. Hmasawn zelna in a ken tel in ti ve leh phawt maithei ang. Chutiang lam ringawta inawih kumkhua chu a thei bik aw zawng loh. Khawthlang lam dan kan lo ching chho ve zel a, disco ngat lo chuan nula leh tlangval te pawh an hlim zo ta lo a ni ngei ang. Chanchin tha ah kan hriat tak hnu kha kum sam riat chauh a la ni a, amaherawh chu chumi chumi chhung chuan in Mizote hian hma kan sawt nasa hle mai. A hma kha chuan in hnam hmu fual tak kan nia, tun a erawh chuan India ram pumpui han ngaih tur pawhin. Reverend Zairema chuan Hmarchhaka tribal ho zingah Mizo te hi hmasawn chak ber kan ni a ti a, nasa taka tun kum zabi ringawt pawha kan hmasawnna hi chanchin tha vang a ti loh theih lovang. Ram kilkhawr taka chengin. Hnam dang te hriat hlawh teh chiam lo mah ila. Ring ka hria a, tin chu lo ah chuan in hmeichhe zirna lamah te pawh hma kan sawn nasa leh a. Sap missionary ten tuipui ral dei atang in min rawn zawng chhuak kha Zofa te tan van neih na kulh pui a ni chiang khawp.

Dik tak chuan kan ram rawn thlen hma hian kalna tur dang kha tam em em mai a nia, kan state an rawn thlen hma hian ama erawh chu kan state an rawn chuang lut nawlh mai a nia, chu chu kan vanneih pha ta a nia. Chang Zariat leh tir Reverend Williams Williams a rawn lut te kha dik tak chuan a rawn luh tirh khan a rawn tum bera kha chu Bible tract rawn sem kha a nia, Pathian thu kha lo chhiar ve ro tia kha tianga ziak rawn sem tum kha a nia. Mizoram a rawn lut a, Mizo te lah khan haw rawp pawh kan lo la nei der si lova, a hawi hai ve ngawt ang. Eng pawh ni se la LPS close up in a rawn thlen tute bia nem ang ka lo dawng sawng leh phawt la kan lo let leh thuai ang. LPS close up thlir tute kan lo let leh ta e. Nia Mizoram hi Lusei ho te chauh in kan luah lova kan hria anga sakhaw dang vuan tute pawh an awm ve a chin dan hrang nei te pawh an awm ve a ni. Tin tunah phei chuan kan hria anga Chakma Autonomous District Council kan nei a Lai kan nei a Mara kan nei a chungte chuan ram khat kan luat tlang a ni a chutah chuan Chin dan thenkhat a inang lo vang a, thenkhat sakhaw vawn dan te pawh a inang vek lo vang a. Amaherawh chu, chuti anga Chin dan inang lo thenkhat te leh heti laia Chin dan dang deuh lo nei te ram pakhat han luahza dial dial a, inunauna tha tak nena inngeihtlâng taka ram pakhata kan han cheng za te hi thil chhuanawm tak a ni kan ti lo thei lo vang. Chakmaho nun dan tlema zawng in thlir ve zawr zawr teh ang. Mahse Zoram luahtu zawng zawng hi Kristian chu kan ni vek bik law kan chakma unaute chu Buddhist-a khawvuantute an ni ve thung a. Anni hi tlangsang lam chuan lova lui kianga khawsa thin an ni tlangpui. Chakmaho tualzal nun ve thung hi Hindu, Buddhist leh Tribal nun thenkhat inpawlh a ni deuh ber. Khawvela hnam a hrang ang bawkin chin dan a inang lo thei hle a. Nula leh tlangval inhmel duh vanga palai te intir a innei thin kan awm a. Nu leh pa ten rem an ruat sak vanga innei an awm bawk. Chakmaho pawh hi nu leh pa te ruat anga innei thin an ni a.

Mizoram luahtute zingah chakmate hi lam ngaina pawl tak an ni awm e. Anni pawh thlawh hma nei a ei zawng ve thin niin Bengali tawng an hmang thung a ni. Kan ram hi mau tamna tak. Mai anih hi kan van nei leh hle a, hmachhak stage zingah chuan mau ngah ber pawl pawh kan ni ngei ang. Ngahtan a nana chuan hman pawh kan hmang daih zai khawp mai. Insak nan kan hmang a, tuichawih a nan bakah thil hrang hrang siam nan kan hmang thin anih hi.

Kum khat chhungin thla thum ngawt mai ruah tuia tlak thin avang hian ram hnuaiah mau a ngaw thup zel thin a. Mahse thlawh hma leh lo neia ei zawng mi kan nih vangin lo vah a tul a, thing leh mau kan kit lo thei thin lo. Hetianga thingtlang lo neih hi chu engtikah emaw chuan kalsan hun a la awm em ang chu maw? Thenkhat thung chuan lei let an nei a, chu la awmna hmunin a zir a ngai tlat thung si. Champhai lamah te chuan hmunin a zir bawk a, mi tam takin lo vat lovin lei let atangin buh an thar thin a ni.

Lo neitute hnenah sorkarin tanpuina pein man man zawka hmanraw neih theih dan department laimin an ngaihtuah sak bakah loan te pawh an puktir bawk. Hmun hma zira thlai chin tur. Hlawk zawk a chin dan sorkarin lo neitu te a kawh hmuh zel a, hmun thlen khat chu coffee that duhna tak te lo awm a, kan sik leh sa nen a inmil fu bawk a, a chin uar chi khawp mai. Mizo te hi zai ngaina kham kan ni chiang khawp, bus khat tana kan chuan tawh chuan kan zai a nih nghal mai zel hi.

Hakhaw kal kan nei ve na. Limang awi zai ang awi lam a. Thin ba leh ta. Zai mai bakah Zofa te hi zirna ngai sang hnam tak kan ni. Tet lai atanga sikul rap miah loh a sei lian chu kan vang fuang. Sikulah chuan lehkha mai bakah thil hrang hrang te zir thin a nia. Lai naupang pawn to dan te pawh an theihnghilh mai loh nana zirtir nawn fo an ni thin.

Pipute thawnthuah kha chuan Khuanui Mizote chu thu inziahna lai suih a pe a, mahse mutthluk hrat hek uin a lo hmawm daih tih a ni thin. Marawh chule vaneihthlak takin sap missionary te khan Roman haw rawp min siam sak hlauh a, kan khawhawi pawh a lo zau thei ta zel a ni. Ni, Chanchin Thra in ram huai min um bo sak kan tih rual hian Chanchin Thra hian Mizo te hmasawnna hi min pe a ni kan ti lo thei lo vang. Chanchin Thra vanga hmasawnna nei a changkang chho ta kan lo ni awm e. Dik tak chuan Chanchin Thra kan neih hma daih a hnam upa zawk kan chheh vel a awm tam tak te hi kan leh pel tih zawng te pawhin sawi ta ila a dik thei awm e. Ama rawh chu Chanchin Thra hian chuti anga keimahni a thil ropui tak min pek lai hian keimahni atang pawh hian phut A nei ve bawk tih erawh hi chu hai lo ila. Dik tak chuan chanchin tha kha lo nei ta lo ila, sap missionary te kha rawn lut ta lo sela, kan chheh vela mi chengte sakhua eng emaw ber hi chu kan vuan ngei anga, chutah chuan kan sakhaw vuantute nun dana kha zawi zawin kan la chho ve lo thei lovang. Amaherawh chu chanchin tha vangin tun dinhmun hi kan thleng ta a ni. Thlir leh zel ang. Hei hi football case a ni a, hei hi football bladder a ni, hei hi football pump a ni a, tiang hianin bladder kha kan pump kuar dawn a ni. Hman deuh te kha chuan Mizo nula te chu buh thlei leh puan tah an thiam loh chuan pasal pawh hnawng tur. Hmeichhe lak tlak lo a ngaih an nih thin avang khan sikula pawh puan tah te chu zirtir thin an ni a. PC Girls School naupang te pawhin puan tah an zir ngawrh thin hle. Mau kan ngah bawk a, mau hmanga lam che raw chu kan ta liau liau a ni a.

Tun laia kan che rawh nen erawh engvanga in ang lo ta nge? A enkawl chu department lamin a ril lam aiin mawi tur lam ngawt ngaihtuahin an siam danglam a ni ta em tih chu kei a sawi theih a ni hauh lovang. Thindup bit hmanga leng i hel a, Valet te i chhuak chuan CBR leh Varna car reng a mamawh lo va, dar biah nem i tih hla dik taka rem theih chuan a tawk, thil dang teh chiam a ngai ngai lo. Heti hun laia Mizoram luahtu te chu mi nuaihthum leh si nga vel cho an la ni a. Hmeichhia te chu an tih tur hrilh chawp ngai lovin chawhmeh lam leh thlai thar tih ral vel chu an cover ah an dah nghal hmiah thin. Tun hma atangin Mizo te hian awmpui neih pawhin thawnthuah bak chhiah hlawh anga en an awm ngai lovang. Zalenna chu zir chawp ngai lova pi leh pu te atanga kan neih kan ro chhun a ni awm e. Keimahni thar chhuain min daih loh avanga Pu Run i lo vel mai mai a sam atang tea chawk luh a ngai hi chu a fel hlel deuh. Thlai kan chin uar a ngai a.

Ka tih hun lai khan mipui mamawh zual te chu khauh taka khuah khir a ni thin a. Black market tih leh mipui chan ai lo zuar ang chi kha hriat a ni ngai lo.

Mizoram hmasawn zelna tur atana thil pawimawh tak chu tlang ram ni mah ila inkalpawhna kawngpui tha neih chu ni. Sawrkar laipui hnuaia Border Road Organisation ten tha an thawh lawk leh khawp mai. Vawiinah chuan thingtlang leh khawpui pawh nikhatah a thlen zum zum thei ta.

Thlawhna hmel tuirial lamah kan lo hmu ve ta. Ram chhung khawpui dang te kan hnaih ve leh ta sawt mai. Duty kan nih put atang khan Health Directorate kan nei thar nghal a nih kha. Tunah phei chuan Mobile Medical Van a thar nge a hlui tiin kan inrinsiak ve ta laih laih mai le. Hma zawng kan sawn teh meuh e. Heti hun lai kha chuan Anti Tobacco Squad tih ang reng khawiah va awm suh. Pisa ah pawh pu ber hovin an pak phu laih laih a nih kha.

Aw le kha kha, tun hma deuha kan zawl khawpui leh kan Zoram dinhmun tlangpui a ni a, thenkhat tan chuan lungti lengtute pawh a ni maithei a, thenkhat tan erawh chuan hmuh ngai loh thil takte pawh a ni mahna, eng pawh ni se ka tih zawng kha tun tumah ila please close up kan thlir ho thei te chu lo ni leh ta, thlirtu zawng zawng te lungdar chu dar khawpui kan ti a, Aizawl hi zawl khawpui kan ti a nih si chuan, Hngarchhip hi hngar khawpui. Kan ti ve mai angem le? Hmang tha vek le.